Ɛnnɛ so mepɛ sɛ yɛtoa yɛ chart no so bio. Yɛdi kan ahwɛ yɛ column chart kwan a yɛfa so a yɛbɛtumi aplot chart a yɛfrɛ no column chart. Ɛnnɛ nso mpɛ sɛ yɛhwɛ kwan fa so a yɛbɛtumi aplot column a yɛfrɛ no pie chart. Nti ɛnnɛ yɛde pie chart no na ɛbɛdi dwuma ɛnnɛ. Nti momma yɛnhwɛ adeɛ. Mese sɛ woyɛ a, di kan highlighte wo data no a wopɛ sɛ wode plɔte wo chart no. Di kan highlighte ansa na wakɔ wo insert no. Na afei yɛaba yɛ pie chart no. Nti yɛ pie chart no ara ni. Yɛhwɛ ne layout no so a, yɛwɔ a quick a small example bi wɔ ha. So yɛ nyinaa yɛ layout no bi a, nti wɔn sɛ wei nyinaa nso ka ho bi. Ba me mɛfa wei na mede ayɛ example no de ama wo. Ba deɛ wɔfei sɛ wopɛ biara no so wobɛtumi so atam aboa ma deɛ wopɛ sɛ wode yɛ no ɛtumi aboa wo ma na akɔ anim ama wo. Sɛ yɛhwɛ yɛ pie chart na pie chart na ɛna mostly ɛde ɛde kan anaasɛ ɔtae fa Wei column by column ɛna ɛdi dwuma. Nti wɔn sɛ plot yɛ no yɛ the first column no yɛ den January ɛna ɛdi aba. Ɛnu nkyerɛ sɛ February ne March nyinaa ɛwɔ hɔ. Sɛ ɛpɛ sɛ san a wobɛkɔ wo srɛ dɛn data no so. wokɔ hɔ a ɔn sɛ ne nyinaa apeke by default no yɛ dɛn January sɛ mepɛ sɛ mefa me February a no ansɛ mamia me February no maka okay bɔn sɛ ɛno nso aba ɛde ama me sɛ yɛ March a mepɛ a ɛno ansɛ mafa March na mayi February no afi hɔ na maka okay bɔn sɛ aplɔte deɛ March no so adi ama me. Nti no dwumadie ɔdi no yɛwɔ kwan bebree so a bɛtumi afa so yɛakyerɛ wo ba mede wei na ɛyɛ den ɛyɛ example adi ama wo nti yɛfa yɛ yɛ yɛ pie chart no a in fact layout no dɔɔso ba mede kakra na ɛbɛkyerɛ wo wɔn sɛ ebi soso ɛwɔ ha se sɛ mepɛ sɛ mema ɛɛ nipa ne din ɛne ne percentage ne ɛhyɛ wɔ pie chart no so a wobɛtumi so afa ɛno so ama no aboa wo. Ɛnti deɛ wopɛ biara no wobɛtumi ayɛ dɛn ayɛ. Ɛnyɛ ha nko ara na ɛgu. Mesɛ deɛ wopɛ biara no wobɛtumi afa na ama dwumadi no ayɛ dɛn ayɛ simple adi ama wo. Sɛ wei na mepɛ a na mapeke wei. Bɛtumi nso ayɛ more additional setting kakra. Meba me plus no so a, Ɔn sɛ yɛwɔ chart wɔ ha, yɛwɔ chart title, yɛwɔ data then label, ɛna yɛwɔ then legend. Ne nyinaa yɛ saa nneɛma mmiɛnsa wei a. Sɛ mepɛ sɛ meyi meyi chart no fi hɔ, mefi hɔ. Mepɛ sɛ ɛba a, bɛba. Mepɛ sɛ meyi data no fi me pie chart no so a, ɛno nso bɛtumi ayɛ dɛn ayi afi hɔ. Sɛ mepɛ sɛ meyi amanfoɔ din no fi fi hɔ so a, ne nyinaa nso bɛtumi ayɛ no sample ma no afi hɔnom. Nti style a wo se pɛ ne biara wobɛtumi ayɛ. Wohwɛ wei a, wɔn sɛ amount no na ɛwɔ yɛ pie chart no so. Mepɛ sɛ amount no fi hɔ anaasɛ mepɛ sɛ both amount no ɛne percentage koraa so ba a ɛbɛba ma no ayɛ sample. Mekɔ more no so a anaasɛ fa aseɛ wɔ saa no so ɛdin no ɛne wɔn de percentage ɛne na ɛhyew. mekɔ more so a more so mɛnya more of what information nso wɔ ase aha ne yɛ value aha yɛ percentage nti mfa no sɛ ma meyi amount no fi hɔ na memfa only percentage nkoa no nso the same nti mepɛ sɛ ɛɛ no so ba abɔnten a meba ase a yɛwɔ dɛ outside end nti mmea so wɔn sɛ ɛde me percentage nyinaa bɛkɔ abɔnten ɛde ama wo nti wei nyinaa style a wose pɛ sɛ wo present wo deɛ no sɛ wopɛ sɛ percentage no ɛwɔ pie chart no inside a ɛno nso wokɔ inside a ɛba ɛde ama wo wopɛ sɛ ɛba outside so a ɛbɛtumi aba outside no so de ama wo. Sɛ a wose penny biara no ɛbɛma dwumadi a wodi no infact ɛho bɛ bɛbɛnyam na nteaseɛ adwuma no ɛno ne adeɛ a ɛhia kɛseɛ. Nti Gyekesam adeɛ a ɔrekyerɛ obiara no mepɛ sɛ mekyerɛ wo no na wo so wode akɔboa ma dwumadi a wodi no ma no ayɛ dɛ ama no ayɛ simple. Ɛno nti na mese yɛma yɛnhwɛ Gypsam sɛ dɛn yɛ ma yɛnhwɛ. Ɛnnɛ merenkyɛ bebree wɔ ha sei. Ɛnnɛ mede wo bɛsi ha sei wɔ pie chart no. Enti sɛ wo sɛ wo so pɛ sɛ wohwɛ wo February a, mese dɛn, wobɛtumi aselɛte wɔ select data no na woanya wo February. Wohu sɛ February no ni. Wohu sɛ no memfa nkɔ outside deɛ. Ɛna no nso menyɛ no percentage. Enti wohu Sɛ yɛ no te sɛ mpɛ sɛ mekɔ back to me January so a menya me January bɔkɔɔ ɛno mayɛ ne dɛm percentage sɛ mepɛ me March so a ɛno nso mɛkɔ me March no bɔkɔɔ na ɛno nso ɛde aba nti si a wose pɛ ne bia no me deɛ neɛ sɛ mɛma wo nimdeɛ no na wahwɛ nimdeɛ no nso ɛde ayɛ wo so deɛ ama ɛno nso abɛnya nti ha si na ɛnɛ so mede mu bɛsi jigsam sɛ dɛn yɛ ma yɛnhwɛ bye bye